Төрле газет-журналлар, радио-телевидениеләрдә эшләүче журналистлар, алып баручыларның барысын бергә, бер урында күргәнегез бар идеме, дуслар? Мондый шәп мөмкинлек бүген тудырылды. Казан үзәгендәге IT-паркта массакүләм мәгълүмат чаралары агентлыгы Татмедианың коллегиясе узды. Без дә хезмәттәшләребез, дусларыбыз, танышларыбыз белән очрашып, журналистиканың киләчәге турында фикер алыштык. Татар массакүләм мәгълүмат чараларының киләчәге бармы?
Бар, әгәр дә алар үзләре э, тенденцияләргә туры килеп, заманадан артта калмыйча үсеш юлында булсалар, бар. Һәм бигрәк тә региональ журналистиканың киләчәге зур. Тенденциягә туры килер өчен ниләр эшләргә тиеш соң алар? Замана алга таба бара. Ә, Без моны берничек тә туктата алмыйбыз. Бу глобальләшү процесслары һәм бу нормаль күренеш. Һәм без һәрвакытта да безгә бит болай ярамый, татар бит ул фәлән, татар бит бу татарга кирәк түгел дигән әйберне бераз гына читкә куеп, башта аның плюсларын күрә белергә, өйрәнергә һәм максималь рәвештә аны үзебезгә, үз эшебезгә, үз хәрәкәтебезгә кертергә кирәк.
Радик, әйт әле, син безне Татарстан News каналын карап барасың. Әлбәттә.
Тапшыруларны?
Тапшыруларны ютубтан карыйм. Хәзер тикшерәбез, менә Радик безгә язылганмы микән? Юк, язылмаган.
Так. Радик, аның каравы синең ике кызың да Әйме журналистика өлкәсендә? Тә белмәдем дә аларның шунда кушылуларына, журналистикага кушылуларына. Ә ничек, кайчан гына белдең соң син аны? Менә шунда эшли башлагач кына, дөресен генә әйткәндә. Но безнең минем кызлар как бы татарча бик әйбәт беләләр, камил беләләр һәм мин шуның белән горурланам. Әлбәттә инде безнең шул ук телевидениедә, радиода татар телле кадрларга котлык. Ә монда чакырып алганнар икесен дә Э, тнды чакырып алган шаян твга һәм кечкенә кызымны сабантуй журналы шулай ук э, димәк син аларга ярдәм итмәдең мин аларга ярдәм итмәдем берничек тә тәнкыйтьлисеңме хуплыйсыңмы аларның ниндидер теге идеяләрен дип әйтик әле гомумән аларның бу эшчәнлеген уңышлы дип табасыңмы әгәр дә аларның э, социаль челтәләргә чыгарсалар чыгышларын Мин аларны, әлбәттә, инде шунда ук э, продвигаю. Үземнең аккаунт аша, үземнең э, социаль челтәрләр аша. Менә шуның белән ярдәм итәм. Кемнәр тора икән безнең монда? Шаяннар.
Ә сез кемнәр буласыз? Без Шаян ТВ каналының алып баручылары. Һәм тиктокерлары. Хәтта блогерлары Вау! Ә сезнең подписчикларыгыз күпме соң блогерлар димәктән? Бик күп.
Мәсәлән? Мәсәлән, Инстаграмда безне берничә мең язылучы бар. ТикТокта безне э, миллионлаган кеше карый. Шулай ук э, Шаян ТВ каналыннан да бик күп кеше карый. Сезнеңчә, уңышлы барамы бу проект? Әлбәттә. Әлбәттә, әйе. Бу турыда сезгә берәр кеше әйтәме, әллә сез язылучыларыгызның артуына карап фикер йөртәсезме? Э, дусларыбыз да әйтә алар безнең тиктоктагы видеоларны да карыйлар һәм аларга бик ошый шуның белән без үзебезнең алга баруыбызны да күзәтәбез менә вакыттан ук бирле э, шул телевидение сферасында үскәч Без безнең күбебезнең дә киләчәктә телевидение сферасы белән киләчәгебезне бәйлисебез килә. Барыбыз да шулаймы? Әйе. Алайса уңышлар сезгә.
Рәхмәт.
Синеңчә безне таныйлар микән? Юк.
Ә ул безгә кирәк тә түгел. Ничек инде? Без эшебезне бары тик башкарабыз гына һәм безне карарга тиешләр һәм Шәп итеп башкарабыз дими. шәт.
Шәт. Әйтмә дә.
Роберт, синең монда аеруча менә якын дусларың бармы? Аеруча якын дусларым бар. Ләкин мин аларны әйтмим. Башкалар Әйтәм, үпкәләр дип. әйтәм. Әйт әле.
Син.
Син. Менә бусы дөрес. Әйе, син һәм менә Леронны күрдем менә. Әйе.

Һәм әлбәттә инде бүгенге замананың иң сыйфатлы җырлары шулай ук бездә яңгырый. Ә менә аудиториясенә килгәндә әйме, менә Тәртип ФМны безнең республикада гына тыңлыйлармы? Ә, юк, әлбәттә юк. Чөнки татарлар кайда яши, шунда тыңлыйлар. Безнең бит инде махсус кушымта булдырылды. Һәм әлеге кушымтаны инде телефоннарына йөкләп, безне дөньяның төрле почмакларында тыңлыйлар.
Шәхри Казан газетасының язмыш рубрикасы өчен җаваплы син, әйме? Әйт әле, төрле артистлар белән эшләргә туры киләдер инде, әйме? Төрле шәхесләрдән интервьюлар алырга туры килә. Безнең татар артистлары белән эшләү авырмы? Алар белән сөйләшү авырмы?
Гүзәл бик авыр. Нык авыр эшләргә шуңа күрә э, аларны җайлап инде алдан ук берничә атна алдан җайлый башлыйсың инде имә элемтәләрне. Без инде былай да күптән таныш. Мин бит инде 15 ел шоу-бизнес өлкәсендә эшлим, әйме. Шуңа күрә алар миңа ничектер э, Ышанып сөйли инде, менә эксклюзив ясарга тырышабыз бит инде һәрбер әңгәмәне.
Рәхәтләнеп тотам. Минем яраткан яраткан журналларымның берсе. Ялкын журналы. Әйе. 22 елга планнар. Ой, безнең планнар һәрвакыт аша зур инде. Без бит э, менә узган ел ТикТокка кердек. Без хәзер ТикТокта э, төрле проектлар тормышка ашыра башладык. Менә син как раз тотып торасың. Безнең яңа команда Шеп Лейбл дигән. Без инде э, татарча блогерлар сыйфатлы контент җитештерә торган татар телендә блогерларны җыйдык та эшләдек Шеп Лейбл. Дип атала. Бу ни бу дигән каналда чыгара башладык Корыган ботак дигән тапшыру. Әле аның бер генә чыгарылышы чыкты. Ул инде шундый кызыклы формат дип әйтергә дә кирәк. Анда инде без чакырабыз бер өлкән буын вәкилен, бер яшьрәк вәкилне һәм алар татарча җырлар тыңлыйлар, татарча клиплар карыйлар да һәм үзләренең фикерләрен әйтәләр. Инде

И, и надо сказать, да, что я Алексеевич все-таки, да? Или как-то... Ну, мин аңлыйм, аңлыйм, ләкин ә, сөйли алмыйм, ә, because...
Ә... Алар безгә үпкәләмиме соң тегеләре? Только сез сугыш вакытымы сайлаганда. Татар информа шәһри Казанмы?
Шаян ТВ. Шаян ТВ.
Шаян ТВ.
Шаян ТВ. Шаятова!
Безгә татарларга татар нәрсә мәйданчыкларын, медиа мәйданчыкларны гомумән белергә кирәк. Әлбәттә, аралашырга кирәк, шулай бит. Берүз шул дуслык җипләрен өзмәскә иде. Тәҗрибә уртаклашу аеруча мөһим. Шулай бит? Бу безнең беләсеңме нәрсә? Бу безнең яңалыклар түгелнең тапшыруына шундый кечкенә генә бер тизер булып алды. Әйе.